Nagħtu merħba lil Walid, rebbieħ frisk tal-Premju rebbieħ frisk tal-Premju tal-Unjoni Ewropea. Nilqgħukom f'Dar l-Ewropa, huwa ta' pjaċir kbir għalina li qegħdin hawn magħna. Bażikament nistgħu nibdew is-serata tagħna fejn se jkollna l-qari tax-xogħol ta' Walid minn Albert Gatt fost l-oħrajn. Se jkollna intervista wkoll li ħa jagħmilha Doctor Adrian Grima, però niftħu b'indirizz mill-Kap tar-Rappreżentanza Doctor Elena Grech. Grazzi Mark u grazzi lilkom kollha li għoġobkom tiġu hawnhekk illejla. Ningħaqad ma' Mark biex ngħidilkom merħba f'Dar l-Ewropa u huwa ta' unur u ta' pjaċir kbir għalina li nilqgħu fostna lil Walid Nabhan, bniedem li għalkemm mhuwiex ta' oriġini Maltija, għamel unur lil Malta billi rebaħ dan il-premju li permezz tiegħu l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tippromwovi lingwi ta' pajjiżi inqas magħrufa, lingwi ta' pajjiżi żgħar, tagħtihom prominenza u anke tkabbar l-opportunitajiet għall-awturi f'dan is-settur. Fil-fatt dan il-Premju tal-Letteratura tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed li jingħata lill-pajjiżi kollha, huwa sinifikanti fis-sens li mhuwiex premju kompetittiv, mhux abbażi ta' kompetizzjoni imma huwa premju ta' rikonoxximent li jingħata lill-pajjiżi kollha fuq sistema ta' rotazzjoni u din hija t-tielet darba li Malta għandha awtur Malti li qed jiġi rikonoxxut b'dan il-mod. Fil-każ ta' Walid huwa hija okkażjoni doppjament sinifikanti minħabba dak li diġà għedt li Walid huwa oriġinarjament Palestinjan, però tant tgħallem il-Malti, tant adotta l-identità u l-kultura Maltija li qed. jagħmel unur lill-pajjiż li adottah billi rebaħ dan il-premju. Nixtieq nawgura ħafna lil Walid u ngħidlu proset għal dan id-distinzjoni li ħa f'isem pajjiżna. Huwa hija okkażjoni wkoll li tiftaħlu bibien il-bogħod mixtut tagħna għax huma jkun hemm pubblikaturi li jkunu interessati f'dawn il-kotba li jirbħu l-premjijiet u għalhekk ikollu opportunitajiet anke ta' traduzzjoni f'lingwi oħra u ta' pubblikazzjoni eventwalment. Grazzi għal dan il-fatt ukoll għandna fostna lil Mark u anke lil Brian żewġ tradutturi li huma magħna jaħdmu f'dan l-uffiċċju proprju minħabba f'hekk, traduzzjonijiet mill mill-Ingliż għall-Malti li jkollna bżonn imma fil-qasam tax-xogħol, però huwa aspett ieħor tax-xogħol ta' traduttur dan li qed ngħidu. Għax diffiċli li l-kotba bil-Malti jiġu tradotti f'lingwi b'mod li jibqgħu interessanti, l-istorja tibqa' ssegwi u l-fil tal-lingwa jibqa' normali u jiġi apprezzat. Mill-ġdid nirringrazzjakom talli ġejtu u nawgura lil Walid. Kelmtejn fil-qosor kemm jista' jkun biex nintroduċu s-serata mill-ġdid. Ngħidu prosit lil Walid, ħa ngħidulu ħafna prosit illum. Li għandu interessanti dal-premju huwa speċjali ħafna lina, l-ewwel nett aħna bħala Uffiċjali tal-Lingwa, ġifieri jien u Brian u ovvjament l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea, kburin ħafna b'dal-premju għaliex jiftaħ l-orizzonti għall-kittieba Maltin u anki għall-kittieba minn pajjiżi differenti mhux biss tal-Unjoni Ewropea iżda anki pajjiżi oħrajn, anki pajjiżi żgħar bħal tagħna jew iżgħar minn tagħna bħall-Andorra, il-Liechtenstein u hekk, pajjiżi li rari jkollhom iċ-ċans li forsi jisfrundaw fix-xena letterarja ikbar u hawn dal-premju non-kompetittiv fejn kulħadd jingħata ċ-ċans li jonxor in-naxxa letterarja tiegħu u jperriċha mal-bqija tal-Ewropa. Ġifieri dan huwa premju importanti ħafna għalina, aħna r-rappreżentanti, fost ir-rappreżentanti jew sħab tal-premju f'Malta u allura din is-serata nagħmluha anki biex nippromovuh dal-premju li għandu sabiħ fil-fehma tiegħi dat-tip ta' premju huwa li l-ewwel nett iħajjar għall-qari. u jintroduċi l-kittieba anki lil qarrejja ġodda, anki lil qarrejja Maltin, jiġifieri forsi Walid kien magħruf fil-koterji tal-qarrejja tas-soltu, tan-nies li jħobbu l-letteratura, tan-nies li jafu l-ktieb Malti, imma l-fatt li Walid jiġi ppubbliċitizzat, nippruvaw nippubbliċitizzawh, lil hinn mill-għaqdiet letterarji ifisser li forsi anki qarrej ieħor isir jaf b'ismu, isir jaf bil-ktieb tiegħu, bl-opra tiegħu u jitħajjar jaqrah. U mbagħad hemm ukoll element li ma nistgħux ninsewh li huwa l-element kummerċjali industrijali, jiġifieri l-fatt li kittieb joħroġ fil-beraħ b'dan il-premju ifisser li jitħaddem il-pubblikatur, jitħaddem it-traduttur, jitħaddem il-bejjiegħ tal-kotba, jiġifieri aħna wkoll bħala Unjoni Ewropea, naraw li dan il-premju għandu importanza ekonomika u anki f'termini ta' impjiegi u ovvjament permezz ta' dak isir tixrid kulturali li nafu kemm huwa importanti fid-dinja partikolari li qed ngħixu li qed ngħixu fiha llum. Il-ktieb bħalma tafu huwa jiżdied mal-lista dejjem akbar ta' rumanzi partikolari, u uniċi li qegħdin joħorġu bħalissa fix-xena letterarja Maltija, ġifieri bħalma kien uniku u speċjali rebbieħ ieħor li kien Immanuel Mifsud bil-ktieb tiegħu Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben, ir-rumanz ta' Walid ukoll mhuwiex rumanz komuni, huwa rumanz partikolari ħafna. Huwa wkoll rumanz ambizzjuż, rumanz ambizzjuż sija fl-istil sija fil-kontenut, huwa avventura feliċi ħafna fil-letteratura Maltija, ħoloq dinja li hija anki forsi mhux daqshekk familjari fil-mod kif niktbu aħna bħala kittieba Maltin. U għandek, l-ewwel nett għandek eroj jew protagonista interessanti ħafna, huwa qadim u ġdid. Huwa. Jixbah huwa fil-familja tal-eroj tipiċi tal-letteratura Maltija, dawk li jsiefru u jerġgħu lura jew dawk li ġejjin u sejrin. Hawnhekk għandna Malti ġdid, għandna eroj mhux Malti li huwa Malti, jiġifieri jsir tad-dinja, fejn kollox huwa marbut, fejn anki destin imbiegħed isir lokali, jerġa' jsir universali u hemm kontinwament din il-mixja interessanti. Għandek ukoll ġrajja ta' poplu, Storja li hija dejjem attwali, il-ġrajja tal-poplu Palestinjan, li tant hi attwali u tant ilha għaddejja li tikseb eternità tagħha nnifisha bħallikieku. Però bi ktieb ta' Walid ma tibqax storja ta' poplu wieħed, imma hija storja tal-umanità, storja tad-dinja. U hija simbolu perfett tal-eżilju u tal-ispustament li naraw minħabba raġunijiet politiċi, però mbagħad hija storja li teffettwa anki lill-individwu u tkellimna mhux biss dwar poplu li huwa eżiljat, li huwa spustjat, li qed ifittex l-identità tiegħu, li qed ifittex postu fid-dinja, iżda tkellimna wkoll dwar il-bniedem, l-individwu li wkoll jgħaddi minn dawn il, minn dawn il-ġrajjiet. Ovvjament wieħed jista' jgħid ħafna iktar, però ma rridx nantiċipa l-intervista interessanti li żgur se jkollu ma' Adrian. Kemm insemmi is-sħab li hemm f'dan il-premju, għall-inqas fid-dimensjoni Maltija, l-Akkademja tal-Malti bħala l-ġurija uffiċjali li tagħżel il-ktieb rebbieħ. Din l-inizjattiva saret ma' sħabna tal-Iniziamed kif ukoll ma' l-Ewropa Kreattiva, ovvjament ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Naħseb nistgħu nibdew bil-attività proprja issa u nistieden lil Dr. Marco Galea, l-President tal-Ġurija maħtura mill-Akkademja tal-Malti. Grazzi. Nispera ma ndejjaqkomx ftit għax se nagħti xi dettalji tekniċi imma nipprova ma ndumx ukoll. Mela, il-premju li qed nitkellmu fuqu, il-Premju Ewropew għal-Letteratura, beda jew ingħata l-ewwel darba fl-2009. Jaħdem fuq ċiklu ta' tliet snin. Bħalissa hemm 36 pajjiż li jipparteċipaw allura jirbaħ il-premju u tnax-il pajjiż allura jmisshom kull sena. U aħna l-ewwel darba li missna fl-ewwel ċiklu kien fl-2011, jiġifieri konna mill-bidu f'dan il-premju. Naturalment, kif diġà huwa ovvju, il-premju huwa ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea, jiġifieri dan huwa premju uffiċjali ta' waħda mill-ikbar istituzzjonijiet tal-Ewropa, permezz tal-programm Ewropa Kreattiva, jiġifieri l-flus joħorġu minn hemmhekk. Issa, il-premju jitmexxa minn dik li jsejħulha Kummissjoni jew jew konfederazzjoni li hi magħmula mill-Federazzjoni Ewropea tal tal-Bejjiegħa tal-Kotba, il-Federazzjoni tal-Pubblikaturi u l-Federazzjoni jew il-Kunsill tal-Kittieb Ewropej, il-European Writers Council. Issa, naturalment, dak jagħti anki diġà l-parametri tal-premju, jiġifieri dan mhuwiex premju għall-kittieba kollha, minħabba l-interess partikolarment tal-pubblikaturi u l-bejjiegħa tal-kotba, dan huwa premju għall-fiction. Sewwa, jiġifieri, minkejja li nistgħu ngħidu li poeta għandu valur daqs rumanzier jew kittieb tal-istejjer qosra, dan huwa premju għall-kittieba tal-istejjer jew tar-rumanzi. Minħabba naturalment li l-bejjiegħa jbigħu iktar rumanzi u l-pubblikaturi xogħolhom jiddependi ħafna drabi minn fuq hekk. Sewwa, mela il-każ ta' Malta huwa li aħna dħalna f'dan il-premju, bdejna nipparteċipaw allura kittieb Malti jirbaħ awtomatikament kull tliet snin, minn meta l-Akkademja tal-Malti saret membru mill-Kunsill tal-Kittieba Ewropej, li hija federazzjoni ta' għaqdiet tal-kittieba, ta' unions ta' kittieba minn madwar l-Ewropa kollha. Ġifieri, f'das-sens, biex ngħidlu hekk, l-aġent dirett Malti huwa l-Akkademja tal-Malti u hija l-Akkademja li tagħżel il-ġurija. Sewwa, issa kif rajna, ir-rebbieħa kienu, fl-2011, Immanuel Mifsud bl-isem tal-missier, ma semmejniex lil Pierre Mejla fl-2014, illi rebaħ bil-ġabra ta' stejjer tiegħu dak li llejl iħallik tgħid, u għalik naturalment bl-esodu ta' ċikonji. Issa, xi ħaġa dwar il-ġurija. Il-ġurija minkejja li hija magħżula primarjament mill-Akkademja, Fil-fatt, taħdem b'mod awtonomu mill-Akkademja. In-nies magħżula mhux bilfors għandhom rabta mal-Akkademja, fil-fatt ħafna minnhom ġeneralment ma jkollhomx, u l-Akkademja sempliċement tiġi infurmata bir-riżultat. Sewwa, ġifieri hemm ċerta awtonomija. Sewa, naturalment, il-ġurija, il-kriterji tagħha ma jingħatawx mill-Akkademja imma jingħataw mill-konsorzju li jorganizza l-premju. Jiġifieri l-għażla tal-kittieba trid taħdem b'ċerti parametri, pereżempju hemm limitu ta' kemm kittieb jista' jkun ippubblika diġà kotba jew kemm ikun ġie tradott jew pereżempju hemm ukoll parametru li ma jistax ikun impjegat ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jaħdmu fuq livell Ewropew. Issa, il-premjazzjoni kif taru kif tafu saret saret nhar it-Tlieta. U kienet permjazzjoni sabiħa ħafna, naħseb iltqajtu ma' dokumentazzjoni fuq l-internet tagħha. Interessanti li seħħet waqt li Malta kellha l-Presidenza tal-Unjoni u Malta kienet mistiedna speċjali għal din il-preżentazzjoni. Sfortunatament naħseb tlifna l-opportunità minħabba ġrajjiet lokali li jkollna preżenza hemmhekk li inkunu l-Presidenti tal-Unjoni Ewropea u waqt li għandna rebbieħ qiegħed jirbaħ ma' naħseb affarijiet oħrajn kellhom is-sopravvent fuq dan kollu. Nifraħ għal darb'oħra l Walid u naf li ħa jagħmlilna unur kif diġà għamlilna. Grazzi. U qabel ma jibda l-qari u l-intervista nisimgħu intervent minn personaġġ ovvjament ieħor importanti f'dan iċ-ċiklu tar-rebħ tal-premju, il-pubblikatur ta' Walid mit-Tlab Kotba Maltin, is-Sur Joseph Mizzi. Insellmilkom. Għal darba oħra nerġa' nawgura lil Walid minn qalbi. Meta Walid avviċinana bir-rumanz tiegħu konna diġà għamilna żewġ pubblikazzjonijiet oħra, Lura d-dar u Ġrajjiet li ma ġrawx u Leħen tal-fuħħar. Dawn il-pubblikazzjonijiet kienu diġà ġibdu l-attenzjoni ta' għadd ta' qarrejja u tal-kritiċi u l-isem ta' Walid beda jsib ruħu forsi iktar malajr milli qatt stennejna fost l-ismijiet ewlenin tal-letteratura Maltija. Tajjeb forsi hawnhekk nieħu ftit digression minn dak li qed ngħid ukoll, li dak li dejjem intrigani f'Walid huwa s-soft spokenness tiegħu, l-umiltà, il-ħbiberija, il-mod miftuħ ta' kif jitkellem, bla għarja ta' xejn, u mbagħad ipoġġilek xi ħaġa quddiemek li tixtħek f'dimensjoni oħra. Walid kien diġà diġà attiv ħafna Venezia Med u f'inizjattivi letterarji oħra u bħala dar tal-pubblikazzjonijiet konna nafu li l-qarrejja Maltin kienu lesti għal dan ix-xogħol importanti tiegħu. Minkejja li kien qed jirrakkonta storja li sa ċertu punt kienet imbegħda minn dik ta' Malta, il-pubbliku Malti kien kien wera li laqa' b'entużjażmu dan il-leħen ġdid fil-letteratura Maltija u kien għatxan biex jibqa' biex jaqra aktar xogħol tiegħu u jiddiskutih fil-pubbliku u fuq il-mezzi fil-mezzi soċjali virtwali. Min-naħa tagħna bħala pubblikaturi tar-rumanz ridna nkunu ċerti li r-rumanz jgħaddi minn proċess editorjali kemm jista' jkun rigoruż. Qisu mill-ewwel ntbaħna li dan kien rumanz speċjali u għalhekk tlabt lil tlieta min-nies biex iduruh. Xi ħadd biex jifli l-istorja fiha nnifisha u jara li timxi sew u mingħajr skossi, xi ħadd b'għarfien tajjeb tal-letteratura Maltija biex jiżbor it-test mil-lat letterarju u xi ħadd biex jara li l-Malti ta' dan ir-rumanz ikun l-aqwa Malti possibbli miktub minn Walid. L-isfida ewlenija kienet li filwaqt li jkun rumanz b'Malti mill-aqwa, il-vuċi qawwija metaforika ta' Walid Nabhan tibqa' hemm f'kull vers f'kull episodju. Dan il-proċess editorjali deher sew fid-diskussjoni mqaqqla li kellna dwar l-isem tar-rumanz. L-isem li fil-pdf oriġinali ta' waħda mill-verżjonijiet li ħdimt fuqha kien Rakkont Pjuttost Falz. F'verżjoni oħra ta' dan it-titlu proviżorju sar sottotitlu u kien u ssuġġerixxa isem ieħor bħala Wara x-Xmara Ġordan hemm il-Barrakka. L-isem l-isem aħħari naħseb li jirrifletti sew l-ispirtu ta' dan ir-rumanz u joħroġ mir-rumanz innifsu kif se taraw mis-siltiet li se taqraw illejla. Ikolli ngħid li meta tqis is-suċċess kbir li għamel, Dan ir-rumanz, dan il-proġett tagħna rnexxa. Kien utli ħafna li r-rumanz għadda minn taħt mill-inqas tliet idejn. Imma fuq kollox, f'dan ir-rumanz tisma' lil Walid u l-lingwa letterarja straordinarja tiegħu li kważi ssaħħrek, jekk ma ssaħħrikx. Filwaqt li għal darb'oħra nifraħ lil Walid ta' dan is-suċċess kbir li aħna bħala Klaw Kodba Maltin kburin li aħna parti minnu, Nirringrazzjah b'mod speċjali tal-fiduċja li kellu fil-proċess editorjali li r-rumanz għadda minnu. Nirringrazzjah talli għoġbu jippubblika magħna wkoll il-poeżiji tiegħu fi Triq Tilea, ftit wara li ħareġ L-Eżodu taċ-Ċikonji. Jidher li ċ-Ċikonji sabu fejn jistrieħu u fl-istess jibnu d-dar tagħhom. Grazzi. U issa nistgħu fl-aħħar nisimgħu Xi ħaġa mill-Esodu taċ-ċikonji u nistieden lil Albert Gatt għall-ewwel qari. Minkejja dawk ix-xhur drammatiċi, missieri u għomajma baqgħu fl-istess qagħda. Wieħed siġra u l-oħra dejjem bl-iswed, rasha marbuta u l-ħin kollu tnewwah u tgħewden fuq it-telfa ta' żewġ ħutha li kienu qishom uliedha. Il-kapitlu mdemmi li seħħ f'Bejrut ma nissieha xejn mil-luttu personali tagħha. Id-dinja għaliha donnha spiċċat wara Sami u Muhammad. Donnha ma riditx taf b'mejtin aktar. Darba minnhom wara kważi tliet snin, Mustafa kien ġab television u jien u hu konna għamilna ġurnata nilgħabu mal-antenna fuq il-bejt sakemm qbadna stampa mċajpra. Għalina kienet biżżejjed imqar biex trattab l-atmosfera xotta u nikkieta ġod-dar. F'ħin minnhom, daħlet omaġma fuqna la rriedha, ġibdet il-wajer minn ġol-ħajt u werżqet imnewħa, Id-demm ta' ħutkom għadu laqqas nixef u intom ġa bdejtu tifirħu u tiċċelebraw, intom x'intom, bla demm? U sbroffat tibki qishom mietu lbieraħ. Sumaja malli rat l-ommha tibki nfaqgħet tibki bħalha u jien u Mostafa bqajna nħarsu lejn xulxin qisna żewġ tradituri qegħdin inwaħħlu f'xulxin. Illum, meta noqgħod niftakar f'dawk il-mumenti strambi nirrealizza li l-id li assassinat lil Muhammad assassinat ukoll ħafna affarijiet f'ħajjitna. Fosthom li nkunu aħna nfusna. Li nkunu normali, nieklu u nixorbu u naħraw, normali. Nilbsu u nifirħu u nirriproduċu, normali, bħan-nies. Sirna naraw kollox minn ġolabex tal-lenti Palestinjana mżelġa bħall-istampi tat-television ta' Mustafa. bħar-relazzjoni mdardra tagħna mad-dinja Għarbija li Nasser ħasbu ħa jgħaqqadha bir-riċetta bidwija li kellu f'but ir-revoluzzjoni. Miet u mietet ir-revoluzzjoni miegħu. Bħalma qed tarana d-dinja, għadd ta' terroristi jaħtfu l-vapuri u l-atleti u l-ajruplani. Lejn l-aħħar ta' Novembru stenbaħna darba filgħodu u rajna s-sema ta' Amman miżgħuda bit-tjur taċ-ċikonja. għexieren, jekk mhux mijiet ta' eluf ta' tjur kbar jingħewqu jgħajtu fil-għoli fi triqithom lejn it-Tramuntana. Ix-xena fakkritni f'vers fil-Koran li jiddeskrivi xi tjur misterjużi li bagħathom Allaħ biex isalvaw lill-Kagħba mir-Re Aksumita Abraha al-Ashram u lill-junfanti tiegħu fis-sena 570, l-istess sena li twieled fiha l-Profeta Muħammad. Il-bejt għandu lil Alla biex jipproteġih, kien qal Abdulmutallab bla ħila, in-nannu tal-Profeta meta waslitlu l-aħbar tal-marċ ta' re ambizzjuż li bħal Xaron kien fras armata ta' mitt elf suldat fi triqithom biex iħottu l-Kagħba, magħrufa wkoll bħala l-Bejt Antik. Il-Koran jgħid li Alla, permezz ta' dawk it-tjur misterjużi, qered lil Abraħa u l-armata tiegħu u salva lill-bejt tiegħu. Iċ-ċikonji emigranti ta' Amman ovvjament ma riedu jsalvaw lil ħadd ħlief rixhom. Apparti li kien tard wisq biex issalva lil xi ħadd, speċjalment fid-dar tagħna u f'Bejrut. Dik l-għodwa konna tlajna fuq is-setaħ biex ingawdu dik ix-xena fenomenali li baqgħet imħażża fil-memorja tiegħi bħala waħda mill-isbaħ xeni li qatt rajt f'ħajti kollha. Allavolja demm ħuti u demm ir-refuġjati kien għadu ma nixifx. Meta nżilna minn fuq il-bejt, Omaxma kienet imkebbha f'postha fil-bitħa. Qisha lanqas biss ittawlet lejn is-sema biex tara minn fejn kien ġej dak l-għajjat stramb kollu. Kif ratna niżlin minn fuq il-bejt, issikat il-velu ma' rasha u gemgemet minn taħt l-irsien, Lanqas it-tjur ma jridu jibqgħu fid-dinja tal-għarab. Walid, Dan l-aħħar żorna flimkien il-Palestina fuq stedina uffiċjali tal-Uffiċċju Rappreżentattiv ta' Malta fil-Palestina. Wieħed mill-iktar mumenti emozzjonanti naħseb kien meta morna Amman minn Ramallah biex niltaqgħu ma' Kamle, oħtok il-kbira li wara l-mewt ta' ommok inti dejjem tgħid li kien kont taraha qisha ommok. Li fir-rumanz hija l-Omajma li għadna kemm smajna fuqha. Taqbel ma' Omaima li lanqas it-tjur ma jridu jibqgħu fid-dinja tal-għarab? Int kont waħda miċ-ċikonji li telqu imma fl-istess ħin għadek qalbek ridet tfur bil-ferħ meta konna l-Palestina u anki meta konna Amman. Jew forsi għandna ilkoll iktar minn qalb waħda? L-ewwel nett nixtieq ningrazzja lil kull min għoġbu jattendi llejla. Nixtieq ukoll ngħir għal Mark għal żewġ affarijiet. Għat-tul li għandu u għall-vuċi sabiħa li għandu. Biex nerġa' lura lejn il-mistoqsija ta' Adrian, jiena Naħseb li kemm li li il-tajt magħha inti mhux biss huwa simbolu li mhux biss jirrappreżenta lill-oħt l-oħti jew l-oħt il-protagonista. Jiena naħseb li kemm li tirrappreżenta l-Palestina kollha. fis-sens illi meta rat dawk it-tjur qegħdin jaħarbu qegħdin speċi jitilqu lejn it-tramuntana qisha f'dak il-ħin installat jew kitbet ittri kbar illi Speċi il-Palestina qed b'xi mod qed timegra jew qed jew qed tintilef. U nista' ngħid li li Kamla tirrepreżenta l-kontinwità kontinwità ta' ommi u l-kontinwità ta' patrija, l-kontinwità ta' tal-futur kollu għalkemm kienet imkebbha b'dak il-misteru kollu f'dak id-dwejjaq kollu u, u kif naf jiena. Imma Kamla f- f'dak ir-rumanz hija l- l- speċi l- id-dell tal-Palestina li dejjem josserva u dejjem jikkritika u dejjem ma jogħġbu xejn u dejjem trid u dejjem trid u dejjem trid u dejjem trid u fil-verità jekk tinnota Il-Palestinjani sal-lum il-ġurnata dejjem iridu u jridu u jridu u jridu u jridu u ma jogħġobhom xejn u qatt jikkritikaw u jikkritikaw u jikkritikaw minħabba l-fatt illi speċi x'qed jiġi offrut lilhom ma huwa xejn. Ma huwa xejn, ġifieri għandhom kull dritt li jgergru u jgergru u jgergru u jgergru u ma nafx għalkemm ħa jibqgħu jgergru għax speċi issa għaddew kważi, kważi 70 sena minkejja t-tgergir kollu, ma nafx il-Palestinjani speċi x'ma użawx, użaw id-djalogu, użaw it-taħdidiet, użaw it-terroriżmu, użaw l-istruggle li tippermettih l-Ġnus Magħquda għax hemm klawsula fil-Charter. tal-human rights, tal-human rights qed ngħid li kull poplu li jiġi speċi okkupat għandu d-dritt sagrosant li jiddifendi d-drittijiet tiegħu. U Kamli f'dan f'dan il-kuntest Kamli ovvjament hija omm u omm ma tasalx biex spara. Imma tasal biex biex qalbha tweġġagħha. U għadha sal-lum b'qalbha mewġugħa. Walid f'din l-ewwel silta wkoll Nabil li huwa l-protagonista ta' dan ir-rumanz, nistgħu ngħidulu awtobijografiku, jgħid hekk, Sirna naraw kollox minn ġo l-għabex tal-lenti Palestinjana imżelġa. Hemm l-għabex, jiġifieri d-dawl ta' wara nżul ix-xemx, l-aħħar dawl imgħajjeb ta' filgħaxija qabel jaqa' d-dlam għal kollox. U hemm il-lenti imżelġa tal-Palestina. Walid, x'taħseb li qed iċajpar lill-Palestina, lill-esperjenza tal-Palestina? Taħseb li dan ir-rakkont intimu u pubbliku fl-istess ħin tiegħek Jista' jimsaħ ftit din il-lenti li titkellem fuqha? Iva, mija fil-mija. Mija fil-mija. Waħda mill-affarijiet ironiċi li ġrat lili issa stess fi Brussell. Ġie jifraħli ħija minn Sweden u wieħed mill-mistednin jew il-kittieba, lanqas naf x'kien eżatt, Waqqaf lil ħija u qallu, What's your name? Ħija qallu, Khalid. Għax ħija ismu Khalid. Qallu, You are not in the novel. M'intikx imsemmi fir-rumanz. Hemm dan li nammetti ta' ġifieri nammetti parti kbiri kbira minnu li li dar romanz jirrakonta ejja ngħidu parti parti mhux ħażin mill-familja mill-familja tiegħi illi illi speċi l-ġrajja tagħha hija speċi l-ġrajja ta' standard familji Palestinjana. Eh, all right, ġifieri forsi żawwaq tal-hemm u law imma imma l-fatti storiċi huma magħruf li li ġara lill-poplu Palestinjan huwa fatt storiku. Issa Adrian qatt jistaqsini għalfejn il-lenti mżelġa. Biex ngħidlek il-verità, Adrian Lanqas aħna stess, lanqas aħna stess, qabbli qabbli waħda mill-problema tal-Palestinjani, mill-problemi kbar illi ilhom 60, 70 sena jillustraw dik il-lenti u xorta qatt jaraw mżelleġ. Ħadd ħadd tgħidli għalfejn? Għax Jilqa' ħabieġ Palestina, inzerta li kulħadd fid-dinja, kulħadd fid-dinja għandu interess li jmidd idu fiha, issa bit-tajjeb u l-ħażin ma nafx, imma kulħadd li ħalaq Alla għandu interess li jbagħbas f'dil-ostra Palestinjana, f'dil-ostra Palestinja. kultant bi skop tajjeb u kultant bi skop tajjeb li jagħmlilna ħażin u kultant bi skop tajjeb ħafna li jagħmlilna aktar ħażin. Kif kif għamlulna tal-Qatar u tal-Galf u tas-Sawdi u ħafna drabi l-Ġordan u l-Eġittu. Bażikament, bażikament l-lenti Palestinjana imċellsa u mċajpra u ma tista' tara minnha xejn fil-biċċa l-kbira minħabba l-indħil tal-pajjiżi Għarab, illi kulħadd, kulħadd jittallab f'isem il-Palestinjani, kulħadd jisraq f'isem il-Palestinjani, kulħadd ġieli joqtol f'isem il-Palestani, Palestinjani, ġieli jwettqu l-akbar attakki torriristi u mbagħad iwaddbu fuq il-Palestina. M'għandkomx idea, m'għandkomx idea il-pajjiżi Għarab kemm kemm għamlu din il-Palestina spalliera ta' ta' kull ħaġa, ta' kull falliment. Ta' kull falliment meta gvern Għarbi jiġi mistoqsi għalfejn ma għamil xejn. Dawk iż-żmien kollha jgħidlek għax konna speċi moħħna fil-Palestina. Meta, meta, em, emmnuni jekk tridu u temmnux jekk ma tridux, meta il-Palestinjani ta' Gaza li għandhom speċi passaport Eġizzjan jew ejja ngħid dikument ta' safar Eġizzjan huma ibbanjati ibbanjati li jidħlu l-Eġittu ġifieri ma tistax tidħol il-pajjiż li ħariġlek dikument. Fejn ħadd mur? u ma jistgħux jidħlu l-Iżrael mill-banda l-oħra, jiġifieri prattikament qed nitkellmu fuq ħabs. Fuq ħabs. Ħa nisimgħu silta oħra illi wkoll tirreferi għaċ-ċikoni, Albert. It-tliet siltiet illi se nippreżentaw ilkoll għandhom iċ-ċikoni fihom. Darba, wara l-ispettaklu taċ-ċikonji emigranti, ġew stakkamenti ta' suldati armati jgħassu d-dar ta' Ejada Burumman, wieħed mill-ħbieb tat-triq, li l-familja tiegħu kienet meqjusa bħala waħda liberali peress li ommhom ma kinitx tilbes il-velu. Uħudhom il-bniet kienu joħorġu bil-jeans issickat ma' sormhom. Meta tkixxifna, sirna nafu li s-suldati kienu qegħdin jgħassu lil dik il-familja liberali minn attakki possibbli ta' ritaljazzjoni minħabba li xi kuġin ta' missierhom spara lil xi ħadd u qatlu fir-raħal oriġinali tagħhom, 85 kilometru 'l barra minn Amman. Għal ħafna nies, speċjalment il-ġenerazzjoni l-kbira, deher tqisha ħaġa normali. Mhux li tgħasses id-dar ta' xi ħadd, iżda li jinqatel xi ħadd innoċenti fuq artal l-injoranza tal-imħuħ imdawla. Għalhekk, ħafna mill-kapitali Għarab qatt ma jistgħu jkunu kosmopolitani, alavolja ntefqu fuqhom il-biljuni ta' biljuni. Forsi għax l-investiment kellu jsir fil-bniedem, fil-mentalità primittiva li toqtol bniedem b'ieħor u mhux fl-akbar gallarija u l-itwal bini mwaqqaf fuq ir-ramel instabbli u ċ-ċagħaq artifiċjali fid-deżert, fejn il-ġerarkija tribali timmanifesta ruħha bil-qawwi. Il-ħakkiem huwa l-istess mexxej tat-tribù, ix-xejikk, il-monark waħdieni li l-politika u l-ekonomija u l-futur tal-pajjiż kollu jiddependi fuq il-bażż tiegħu, fuq x'kiel, x'xorob, x'ħara u lil liema waħda ħexa, fuq x'fettillu jordna f'dawk is-serati faħxija li jseħħu fil-qorti tiegħu. Amman kibret bla aċċent distintiv u n-nisġa lingwistika tagħha baqgħet tirrifletti qasmiet soċjali kbar. Id-dramm tal-familja ta' Ejad intemm wara xahrejn, mhux permezz tal-liġi kriminali tal-pajjiż li jsostni li huwa demokratiku għall-aħħar, iżda permezz ta' tribunal tribali mwaqqaf apposta kif kienu jagħmlu l-antenati Għarab 2,500 sena ilu. Addio l-maġistrati u l-imħallfin, addio l-qrati u l-liġi miktuba mhux għal kulħadd. Ix-xena ta' suldati armati jinbidlu bix-xift fuq is-setaħ tad-dar ta' Abu Rumman iġġagħlek tirrealizza li ma nbidel xejn minn qabel il-Profeta Muħammad. Bqajna aggregazzjonijiet tribuċentriċi ma jitħammlux bejniethom, iżda joqogħdu tajjeb għall-għenbuba ta' Ruma u dik Persjana. Il-flus li kien warrab Musa kien iberbaghom fuqna jew fuq il-ħbieb, jew fuq min isib. Mhux se tgħid ħa jixtri xi ħaġa lejh innifsu, żarbun jew qmis, pereżempju, xejn. Il-jiena tiegħu laxka. kollettiva, tinkludi n-nies kollha. Qalbu kbira daqs oċean, daqs il-ġeografija Għarbija stenduta tistenna lil xi eroj leġġendarju biex iqajjimha mir-raqda perpetwa. Muża kien dak l-eroj. Ibn Alla kien hu li f'dawk ix-xhur Ibn Alla kien hu f'dawk ix-xhur qatran li mietu fihom ħuti u parti kbira mir-residenti ta' Bejrut u Sabra u Shatila. Fl-aktar mumenti sewdiena kont insibu hemm kollu kemm hu. Mimli konsolazzjoni u tiżbir. Kien qisu s-swiċċ li jixgħel id-dinja. Qatt ma xtaqt nurih id-dmugħ tiegħi. U lanqas ridt nara tiegħu iżda Amman, Amman il-makakka, turik minn kollox. Inkluż id-dmugħ ta' ħbiebek. Tant beka l ħuti li fixkilni. F'mument minnhom bdejt nimmaġina li dawk kienu ħutu. U li hemm bżonn li nara kif ħa nagħmel biex insabru u nikkonslah. F'din it-tieni silta tidher sew it-teknika tiegħek, Walid, li tirrakkonta l-istorja l-kbira fl-isfond tal-istorja ż-żgħira. L-istorja tad-dinja Għarbija fl-isfond tal-istorja ta' Ejad Abu Rumman. Għax l-istorja ż-żgħira hija konsegwenza u xhieda tal-istorja l-kbira. Taqbel, Walid, man-narratur Nabil u ħa nikkwota, li ħafna mill-kapitali Għarab qatt ma jistgħu jkunu kosmopolitani? Ma taħsibx li l-istorja tad-dinja Għarbija anki llum hija storja ta' taħlit u li huma l-estremisti fl-hekk imsejħa Punent u fl-hekk imsejħa dinja Għarbija li jridu jikkonvinċuna mod ieħor? Grazzi Adrian u grazzi Albert. Talli speċi naħseb li poġġejtu subgħajkom fuq fuq il-marda, fuq il-marda kronika Għarbija. L-istruttura soċjali u minn fejn u minn fejn ġej it-terroriżmu kollu. Bil-Għarbi għandna proverbju li ħa nikxfu għall-ewwel darba u li jiġi mfaħħar u adurat u repetut kuljum u missieri għalkemm missieri ma kienx raġel vjolenti imma ta' qabli t-tfulija jirripetuh huwa u jirripetih il-ħin kollu l-ħin kollu l-ħin kollu u dan jirrifletti l-mentilità mentalità tribali. kien igħidli, jiena u ħija kontra l-kuġin, u jien u ħija u l-kuġin kontra l-barrani. Mela, ħa nerġa', jien u ħija kontra l-kuġin tagħna, u jien u ħija u l-kuġin kontra l-barrani. jew kontra l-bar, meta ngħidu l-barrani jiġifieri mhux xi ħadd Ewropew jew Amerikan jew Awstraljan. Kemm qatt nitkellmu xi ħadd mhux minn tal-familja, xi ħadd mhux man mhux minn it-tribù. Mhux minn tat-tribù. U dik hi l-aktar ħaġa perikoluża u għadha u għadha tapplika sal-lum. għadha tapplika sal-lum. Is-silfel li semmejtu fuq qiegħed fuq qiegħed Abu Rumman li semmejta jiena ma kinitx fiction. Nammetti li din is-silta partikulari ma kinitx fiction. Iżda qiegħed Abu Rumman kien ħabib tat-tfulija, wieħed mill-ġirien, li darba stenbaħna u sibna d-dar tiegħu imgħassa bis-suldati bil-machine guns imgħammrin, speċi xi ħaġa mhux tas-soltu li tara f'kwartieri presidenzjali aw residenzjali. U peress li dat-tifel kien ħabib ħabib sewwa tiegħi, jiġifieri mingħandu sirt naf x'inhi l-istorja u x'inhuma jagħmlu dawn is-suldati. Issa dan il-proxxmu qiegħed Huwa propjament bħal ħafna, bħal ħafna mir-residenti ta' Amman, huma nies li ġew mill-irħula u mill-kampanja, speċi peress li bdew jinħolqu impjiegi fil-kapitali u kif tafu intom. U missieru kien wieħed milli ġew u sitt iljew Amman. Issa! Wieħed mill-kuġini ta' missieru terġa' mill-kuġini ta' missieru biex tkunu tafu ġifieri di di l-istruttura tribali kemm hija perikoluża. Wieħed minn mill-kuġini ta' missieru fir-raħal kellu xi jedd ma' xi ħadd u qatlu. Sewwa? U il-suldati Ġordaniżi ġew igħassu d-dar ta' dar-raġel li m'għandu jaqsam xejn u qiegħed 'il bogħod kważi mitt kilometru 'l bogħod, ġew igħassu għax jafu li l-familja tal-maqtul jaslu biex speċi jirriteljaw billi joqtlu min ikun. Min ikun fil-projarità jekk qatel ħuk, oqtul ħuh, jekk qatel ibnek, oqtul ibnu, jekk qatel missierek, oqtul missieru, jekk ma ssibx missieru jew ibnu jew ħu, oqtul l-iqreb wieħed lejh. Issa, din hi l-istess mentalità perikoluża. Mhux talli żammet id-dinja Għarbija ma timxix 'il quddiem. Sfortunatament, sfortunatament din l-istess mentalità sewwa qiegħda bit-timbru, bit-timbru tal-Koran. Il-Qur'an, jiġifieri, jikkonferma, jikkonferma din il-mentalità u meta ngħidu x-xarija law li, li meta nsemmuha ħafna nies joqogħdu jitredu u għandhom raġun jitredu. Ix-xarija law, ix-xarija law aħna bil-Għarbi ngħidulha l-ħudud, il-ħudud, il-ħadd jiġifieri sa fejn għandek tasal. Il-ħudud. Ħadd huwa s-singular, ħudud huwa l-plural. Sewwa? U xi tgħidlek di, di qed nitkellem fuq ġifieri l-qalba, l-qalba tal-intolleranza tal-Iżlam. X'inhuma? Il-ħudud. Min joqtol oqtlu. Min jaqla' għajnek aqlagħlu għajnu, min jaqtagħlek imnieħrek aqtagħlu mnieħru, min ibiċċir ibnek biċċirlu ibnu. Daqshekk, daqshekk di l-kattiverja tal-biża', tal-biża'. Issa jekk dawn nies issa qabel ġej, qabel ġej kelli qabdiet nċempel Adrian u ngħidlu għamilli pjaċir. Għamilli pjaċir ma niflaħx. Jitkellem. Għax għax spludew xarabank illum s-sex xarabank ta' tfal insara fl-Eġittu. Dun bħal mamlu bħal mamlu f'Manchester. Bħal mamlu f'Manchester jumejn ilu u bħal ma qed jagħmlu kważi kull kull ġimgħa ma tistax toqgħod ġimgħa Ma tistax toqgħod ġimgħa waħda mingħajr inkwit tal-Musulmani. Iva, iva, jien ma nistiex niddejjaq u ma nibżax inpaċpaċ, immur fejn imur. L-inkwiet kbir li hawn fid-dinja huwa minħabba Muħammad. Issa jekk mhux ħabba Muħammad innifsu, minħabba n-nies li vvintaw Muħammad. U għadu dal Muhammad jew min ivvinta għadu joqtol mill-qabar tiegħu wara elf u ħames mitt sena. Ħa tgħidu li tolleranza u paċi u mhux paċi. Walid, Walid, naf li din hija tema għal qalbek ħafna, però. Le mhix għal qalbi, anzi. Tħobb titkellem fuq għax għandek għandek Hija tema li tħobb li tħoss li għandek titkellem fuqha bla dubju. Iva, jiena jiena naħseb li l-letteratura jekk ma tindirizzax id-demm tagħna x'nagħmlu biha? X'nagħmlu bil-kitba kollha? U dan ir-rumanz ċertament jaqbadhom dawn it-temi. Jien fil-fatt nixtieq li kieku għandna ċ-ċans inkomplu nitkellmu fuqha di tal-Eġittu għax nafu li pereżempju f'attakki preċedenti li sfortunatament kien hemm kontra l-Kopti, kemm ħafna Musulmani li huma stess dawru l-katidrali u l-postijiet fejn iltaqgħu l-Kopti biex jiddefenduhom. Imma ħalli ma naqbdux dik il-linja għax naħseb li l-punt tiegħek għamiltu. Hemm ukoll il-karattru ta' Musa. f'dan ir-rumanz. Għidilna ftit fuqu, min kien? Jien għandi mistoqsija twila, mhux se nagħlaq. Musa kien tifel. Musa kien ħabib, le? Iva, Musa kien ħabib ta' vera u tifel ta' Ġordaniż li missieru kien fil-armata Ġordaniża u tkeċċa u tkeċċa bil-armata Ġordaniża għax irrifjuta l-ordni li jiftaħ n-nar fuq il-Palestinjani f'dak li ngħidulu Settembru l-Iswed jew Black September fin-1970 eżattament fis-1970 f'Settembr meta l-armata Ġordaniża qamet u biċċriet ħafna mill-Palestinjani. Ħadd għeddew li speċi l-Ġermani l-Ġordanja l-armata Ġordaniża daqshekk kelba. Imma l-Palestinjani qatt ma ammettew it-tort tagħhom. Għax il-Palestinjani ħolqu stat ġo l-istat. Ħolqu stat ġo l-istat, awtorità ġo l-awtorità. Saħansitra jiena qatt nitkellem mill-memorja, mill-memorja meta missieri kienu kollu kontra xi ħadd mill-ġirien, ma kienx imur l-oss l-għassa tal-Ġordan. kien imur jirrapporta lil xi erba' ħamalli Palestinjani bil-machine guns li kienu jiġu jaqbdu l-familji Ġordaniżi u jagħmlu bihom xinata. U r-Re Hossein baqa' jissaporti u jissaporti. Mhux qed ngħid li huwa li kien re nadif, lanqas xejn. Lanqas xejn. Ir-Re Hossein huwa t-trobbija it-trubbija Ingliża jiġifieri li mexa kif riedu eżatt. Imma fejn fejn hu hekk fejn għall-verità storika il-Palestinjani għażżuha fil-Ġordan. Għażżuha u dan dam dam jipprova jiġbor speċi s-sitwazzjoni f'pajjiżu imma tant baqgħu jgħażżuha l-Palestinjani li ma kellux option oħra illi jqum u jeħles minnhom għax sempliċiment uħud mill mill ejja ngħid il-partiti jew il-factions Palestinjani fosthom il-Popular Front, jiġifieri t-tieni l-akbar taqsima fil-PLO wara l-Fatah, il-motto tagħha kien It-triq lejn il-Palestina tibda mit-twaqqigħ tar-reġim tal-Ġordan. Ma tistax, ma tistax tagħmel hekk. Meta inti għandek kawża ġusta, allura ħa taqbad it-twaqqa n-nies li qegħdin li qegħdin jilqgħuk ġodarhom għax fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar mill-aħħar ir-re ir-re Ħusejn bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu qatt ma niftakar. Qatt ma rreġistrat il-memorja tiegħi li qatel xi opponenti jew xi ħadd li ma jaqbilx miegħu. Forsi waddabhom l-ħabs, forsi bagħathom l-exile imma r-Re Hussein sa fejn tirreġistra l-memorja tiegħi, għall-kuntrarju tal-qasadu Saddam Hussein u, fuq x'nafu aħna, qatt ma qatel wieħed mill-opponenti tiegħu, saħansitra kien ħafer kien ħafer lil wieħed li spara lill-ajruplan tiegħu u għal żewġ metri ma laqatx l-ajruplan tiegħu u hawnhekk nerġgħu nerġgħu niġu għall-punt li bdejna fl-ewwel, ħaferlu mhux għax iħobbu u mhux għax qalbu tajba. Għax dak kien minn ġej minn tribù kbir fil-Ġurdan li Alla ħares imissu. Alla ħares imissu. Missieri, missieri kien kien għidi u missieri kien kien midħla ta' ta' daw il-mexxejja tat-tribujiet għax kellu kellu bil-fors jaħdem magħhom. Kien għidli li uħud minn daw il-mexxejja Bedwini Sewwa, kien ir-Re Ħusein darba fil-ma-nafx-kemm imur jiekul għandhom u x-xiħ, ix-xiħ tat-tribù kien jgħidlu, jgħidlu, Listen boy! Lir-Re Ħusein jgħidlu, Listen boy, isma' ja tifel! U l-ieħor jilqa' bil, ir-Re Ħusein kien, kien master, kien vera professjonista kif jilgħab bil, bil, bil, xi jgħidulhom, Bil, bil, kif, kif jiġbid dis. Bil-biċċiet taċ-ċess. Eżatt, eżatt. Ħa nisimgħu t-tielet silta. Tielet u l-aħħar silta. Hawn ukoll hawn ftit ċikoni. Muża kien intiż, forsi żżejjed, imma b'qalb debjiena miftuħa għall-ġojja u l-ħajja. Qatt ma ta, qatt ma qata' qalbu u qatt ma waqaf jittama. Lanqas wara li qabad il-vizzju ta' missieru u sar skjav tal-qatra, xorta baqa' sakranazz, ottimist, u ferieħi. L-oppost tiegħi, meta nixrob, irrid bilfors nibki. Nibki minn ġewwa, minn xi mkien fejn ma setgħetx tittawwal Nadia. Jiena bqajt griż u dubjuż bħal dell, dell jippassiġġa fid-dell ta' Musa, fid-dell taċ-ċertezza tiegħu. Minn xi mkien kien iġib id-determinazzjoni. Forsi mill-għeruq tiegħu fid-deżert, mis-sudd xott u mbiegħed. Jew mit-triq li kellu jitmiegħek sewwa fiha biex jaqla' l-ħobża nadifa. Milli jidher, meta tiekol nadif, tibqa' nadif. Sakemm tiċċappas darba. Dik id-darba tfisser li qtajna żigarella, żurżieqa oħra, kollox żurżieqa. Għalhekk hemm affarijiet li ma tridx tagħmilhom fil-ħajja. Lanqas darba waħda biss, lanqas nofs darba. Għax malli tpoġġi sieq waħda, togħbormok il-katina u tiħdok 'l isfel u ma tibqax eroj aktar. L-eroj, bħall-ikoni ta' Simon, ma jistgħux jinżlu millimetru wieħed u ma jistgħux jiċċappsu lanqas nofs darba, iridu jibqgħu 'l fuq, fuq nett, ħdejn l-istilel imbiegħda fejn poġġejniehom aħna. Forsi Muża kien wieħed minnhom, minn dawk ta' fuq, allavolja jgħix isfel. Eroj bla medalji u buttuni, allavolja kien iqum minn sbiħ Alla biex imur għas-silġ u l-luminata biex irattab ħluq il-kjuwijiet taċ-ċikonji msefrin mingħajr twelidhom. Muża kien jara l-pajjiż jiżvina kuljum u xorta baqa' jemmen fih. Baqa' jemmen li r-ruħ Għarbija, bħal kull ruħ oħra, tħobb id-dawl u l-arja. Għalhekk kien jixgħel ix-xemgħat minflok jibki u jisħet id-dalma. U Ġiljan Cassajetti, bħal dik tal-invażjoni tal-1982, meta arrestawh viċin ix-xmara Ġordan, huwa u jipprova jaqsam għan-naħa l-oħra biex jingħaqad mar-reżistenza Palestinjana. Il-Pulizija tar-Re laqqas riedet temmen. Għid li ħarablek ħaruf u ġrejt warajh, għid li kkaċċjajt tajra u mort tiġborha qalulu. Qalulu biex jgħid fl-interrogazzjoni wara li saru jafu li zijuh imlaħħaq fl-armata tas-Sud. Wieħed minn dawk il-kordi ħoxnin, ngħidu aħna, f'idejn ir-Re Ħussejn Iben Talal, Talal ir-Re miġnun li spara lill-ġeneral Ingliż li bena l-armata Għarbija Ġordaniża u ma kienx laqtu sew. U dan kollu sempliċement għax qabdu jaħxilu l-mara, jiġifieri r-Reġina, li baqgħet tissemma r-Reġina Omm. Omm in-nazzjon, bla dubju. Iżda, skond Musa, zijuh, għalkemm oħxon, kien mill-kordi l-ibsin. Minn dawk li re Hussein ikollu jappunta kontra qalbu fuq il-pariri ta' Machiavelli. Bħal missieru, Musa kien ħelisha ħafif. Għamel jumejn l-għassa u ħareġ mingħajr ma ffirma xejn, qalli. Iżda qala' ħasda tajba mingħand zijuh il-kurunell. L-imġiba ta' missierek u issa tiegħek qed jimbarazzawni ħafna, taf li daħlu fiha ministri u żbub? Jekk nitlef il-kariga ta' taħt sormi, min ħa jaqbeż għalikom? Erġa' għamilha u tara kif ħa dewwet il-ħabs għax beħsiebni noħroġ stqarrija u ngħid li ma nafekx aktar, li ma tiġix minni! kien qallu fil-preżenza ta' ommu, mentri Muża donnu kien qed jisma' minn naħa u jarmi mill-oħra. Mur jieħdu foxx kemm għandu hu r-re tiegħu! kien qalli daħqan. Ħa nibdew naħbu lil xulxin? Kont għedt lum u ġuħ għax kont ħadtha bi kbira li kien ippjana kollox u wettqu minn wara dari mingħajr ma tgħarrafli kelma waħda. Ħassejtu ttradieni bil-kbir. Dik kienet l-unika darba li qatt għidilli xi ħaġa. U mbagħad b'dak il-kobor. Stajt ma rajtux aktar. Kieku ma qabduhx il-gwardjani Ġordaniżi kienu jtaqqbuh is-snajpers Iżraeljani mifruxin matul il-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi, imwaqqfin fuq frak il-Palestina. Naħseb li għandna ħin għall-aħħar mistoqsija, allura ħa naqbeż għall-aħħar mistoqsija u ngħaddi għall-aħħar parti li qara proprju l-aħħar sentenza li qara li għadu kemm qara Albert Gatt. Dan ir-rumanz tiegħek huwa dwar Nabil daqskemm huwa dwar il-Palestina u l-aħħar silta li qrajna ntemmet proprju bil-Palestina. Imma għalik qatt mhi se tintemm il-Palestina, la dik li żorna flimkien, l-art imqatta' biċċiet u mimlija gaġeġ u sub-machine guns, u lanqas il-Palestina li tħallik imqajjem bil-lejl, bħalma jħallik imqajjem Zayed. X'hemm fil-Palestina li tixtieq int, Walid? X'inhi dil-Palestina li tixtieq int? Il-silta li qara Albert qabli tiġbor kollox, speċi bħala l-aħħar mistoqsija. X'hemm fil-Palestina? Tistaqsi lili x'qedrien. Jiena u int konna mqirux fil-Palestina u ġejna hawnhekk għad inħossu xi ħaġa minna nieqsa. Speċi hawn min jgħidlu Jerusalem Syndrome, hawn min jgħidlu Palestine Syndrome. Imma Jien personali, u u Adrian kkunferma miegħi u ħafna nies oħrajn li rifsu fuq dik l-art kollha speċi qaluli li meta ġejna hawn qatt inħossu li ħallejna xi xi ħaġa minna lura. Issa ħa tgħid li hemm xi xi art aħjar minn art u trab aħjar minn trab u ġebel aħjar minn ġebel. Fil-prattika ma naħsibx. Ma naħsibx għax wara kollox il-patrija jew il-home, home, homeland huwa huwa dak li jiġrilek fuq l-art. Huwa dak li jiġrilek fuq l-art mhux kemm speċi tħobbok dar u kemm inti tħobb din l-art u tgħożżha u tgħożżha kemm x'qatt jiġrilek fuqha. Meta speċi tiġi umiljat Fuq, fuq l-art tiegħek, spiex x'tibqa' tfisser? Patrija. X'jibqa' jfisser Hom? Meta jirfsu, jirfsu litteralment f'ħalqek. Mhux, mhux qed ngħid għall-Iżraeljani li mhumiex inneċenti. Qed ngħid għal reġimi oħra. Uħud mill-kittieba Eġizzjani, ħbieb tiegħi.

taqbad u tifferma illi jridu ħalli jibgħatuk il-forka. Dan ġara u jiġri fl-Eġittu u ġara f'pajjiżi, diversi pajjiżi Għarab, ma rridx immiss mal-pajjiżi tal-Gulf. Imma hekk, mhux talli ma tistax tiftaħ ħalqek, int m'għandekx ħalq. M'għandekx ħalq. Aħseb wara li tiftaħ. ħalqet. Issa f'dan il-kuntest kombinazzjoni u di semmejtha fil-Ġordan aw fi Brussell. Il-Palestinjani kienu u għadhom u qabli jibqgħu iddiskriminati fil-Ġordan sewwa u biex tiddeskrivi biex tiddeskrivi Palestinjan minn aspett diskriminattiv, il-Ġordaniżi qiegħdu jgħidu għall-Palestinjani Belġjani, Bilġjani, u jiena minn dejjem, specie xil nostra, Belġjani, specie għar-refuġjati Palestinjani, jekk aħna Belġjani allura nista' napplika għaċ-ċittadinanza Belġjana. U meta stħarriġt sibt aktar minn teorija fil-fatt Waħda tgħid għax il-Belġjani huma kienu l-ewwel nies li attakkahom Hitler u speċi ħarbu lejn Franza u saru speċi refuġjati bħal Palestinjan. Teorija oħra tgħid li l-Belġjani, l-gvern Belġjan kien wieħed mill-ewwel gvernijiet li taw donation, donation, ta' tents, tenti, tentijiet, tendijiet, tenet, tenet, sorry. lir-rifuġjati Palestinjan kull u kull tinta kienet tissejjaħ Belġjan. U mbagħad speċi mxiet fuq il-Palestinjan. Teorija oħra tgħid li għax taw żraben lill-Palestinjan boots, min Italy boots. Imma naħseb li l-aktar l-aktar l-aktar verżjoni li hija korretta u sibta għand aktar minn riċerka li turi rispettabbli li l-Belġjani kienu bagħtu l-ewwel shipment ta' machine guns, ta' rifles, lill-PLO. U dar-rifle kien bil-qabda ħafna aħjar milli kien f'idejn is-suldati Ġordaniżi. U allura dawk bil-għira, bil-għira speċi bdew speċi jelmentaw. Għax huma kellhom xi xi ragħaj fil-Kanadiżi li Kanadiżi li speċi jitlaqqmu darba wara l-oħra u l-Palestinjani f'daqqa waħda kellhom kellhom automatic machine guns mill-Belġium li xorta ma għamlu xejn bihom ħlief ħsara kbira lilhom infushom. Biex ngħidu kollox, ikkoreġini jekk qed ngħid żball, Il-Palestinjani jiffurmaw 60 fil-mija tal-popolazzjoni tal-Ġordan u jidhir li l-Ġordan huwa l-uniku pajjiż li thom iċ-ċittadinanza. Qed ngħid sew? Ejwa, u di li qabadu tahom iċ-ċittadinanza, speċi għandi ħafna speċi question marks fuqha għax personalment nemmen li kienet parti minn speċi pjan kbir, akbar mill-Palestinjani u akbar minn Re Hossein, biex biex daw il-Palestinjani għax għax il-biċċa aktar komplikata, jiġifieri il-Ġordan mid-dehra inħoloq inħoloq biex jassorbi ir-rifuġjati Palestinjani meta jiġu mibotin mill-Palestina. Waħda mill-affarijiet mill-affarijiet ironiċi vera mill-aktar affarijiet ironiċi semmija Albert Barr għall-bidla fil-qari tiegħu, illi fin-1948 in-Nakbe, aħna ngħidulha bil-Għarbi in-Nakbe, in-Nakbe jiġifieri xi ħaġa aktar minn katastrof, il-mexxej tal-armati, tal-armat, tal-armata tal-Ġordan li marret biex tiddefendi l-Palestina, U li ġara, u li ġara sempliċement kif qagħdt ingħidilkom, sempliċi daqshekk. Fuq ir-radju, l-unika radju li kien dak iż-żmien jinstema' fid-dinja Għarbija, qalu li l-Palestinjani warrbu daqsxejn għax intom hux ittrenjati, kien hemm kien hemm xi ħaġa tar-reżistenza Palestinjana u l-Palestinjani fin-1936 wettqu l-akbar strajk fl-istorja moderna jew fl-istorja tista' tgħid tal-umani kollha. Tliet snin. Għamlu strajk ċivili ta' tliet snin mill-1936 sa 1939 illi ġie aborted mill-gvernijiet Għarab. Għax fin-1937 il-Gvern Ingliż li kienet il-Palestina taqa' taħtu bagħat il-Ministru tal-Kolonjaliżmu dak iż-żmien, tal-Kolonji jew ma nafx kien imsejjaħ, niftakar li ismu kien MacDonald u kien ġie ġie b'xi dokument ismu il-White Paper. Il-White Paper illi illi believe it or not kien jagħti lill-Palestinjani aktar minn two thirds two-thirds tal-Palestina illi llum qegħdin nokorbu fuq fuq speċi 22 percent mhux mill-Palestina, mill-West Bank terġa', mhux mill-Palestina storika, mill-West Bank. U irrifjutaw il-white paper irrifjutawha mhux il-Palestinjani iżda l-gvernijiet Għarab. li gvernijiet Għarab li fottew il-Palestina fil-1936 fil-fortijiet qalulhom żuru ġimgħa biss u ħanarmu lil daw l-ħnieżer fil-baħar. U fil-1967 l-istess sewwa ħanarmu lil daw l-ħnieżer fil-baħar u minflok ramaw lill-Iżrael fil-baħar l-Iżrael f'temp ta' 60 Għalhekk jgħidulu Six Day Wars. L-Iżrael sar tliet darbit, tliet darbit akbar milli hu. Tant żdied fil, fil, fil, fil, fil, fil x'ismu. Fid-daqs. Fid-daqs li speċi spiċċa ma jafx se jagħmel. Ħa l-Golan Heights, ħa l, Sinai waħidha akbar mill-Iżrael. U ħa l-West Bank. Il-West Bank. Ħa nirġa' biex ma ntawwalx. Speċi dal-kumander Ingliż. Sewwa. Speċi ara l-Għarab kemm huma ċwieġ xi ħasra. L-Ingliżi huma li ġabu. Huma li fasslu l-istorja kollha u ġabu u ġabu l-Lhud fil-Palestina qabbli biex jeħelsu mill-uġigħ ta' ras. Għax il-Lhud huma agħar mill-Palestinjani, jeqirdu, jeqirdu u jeqirdu saħansitra ħalqu industrija. U naħseb il-Palestinjani wkoll qishom ħalqu industrija ta' qrid minflok minflok industrija ta' soluzzjoni. Sewwa il-Għarab Spiċċ tant huma injoranti, emmnu li dan mexxej ġeneral Ingliż ħa jwaddha bil-Lhud li l-gvern tiegħu bagħathom biex jisitiljaw. U jiena mbagħad speċi rajt ħafna mill-kitbiet ta' mexxejja onesti, ta' mexxejja ġenwini li kienu fl-armata ta' dak iż-żmien, ta' mexxejja Għarab li qalu kunna f'pożizzjoni pożizzjoni qawwija u f'daqqa waħda jiġuna l-ordnijiet biex nitilqu fil-lingwa tal-militar tfisser speċi mhux ċedi, agħti fuq platt fuq gabarè tal-fidda. Walid, naħseb li se jkollna nieqfu hemmhekk. Nieqfu, grazzi. Ma kenniex ċans nitkellmu fuq Canafani, imma la tirbaħ premju ieħor naqbduha fuq Canafani. Proset u grazzi. Grazzi ħafna. Skużawni talli ħadtilkom moħħkom. Nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel nett talli żammejtu mal-ħin, però kienet verament diskussjoni interessanti u stajna bqajna hawnhekk nitkellmu. Huwa mument fejn il-letteratura vera ssir tiswa għaliex tkellimna dwar ħwejjeġ attwali u importanti, jiġifieri l-letteratura hawnhekk għandha verament valur attwali u topiku, jiġifieri nirringrazzjakom anki tal-kontribut tagħkom. Nirringrazzja ovvjament mill-ġdid lil kull min kien strumentali biex jorganizza din is-serata ċkejkna, jiġifieri l-Inizjament, l-Ewropa Kreattiva u lil Dr. Grech Hemm rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Għandna habibi ta' ċkejkna fuq it-terrazzin, iktar terrazzun milli terrazzin, fit-tieni sular tar-rappreżentanza, tistgħu titilgħu bit-taraġ u min għandu problemi ta' mobilità mnaqqsa jista' jieħu l-lift, it-tipjip mhux permess fuq it-terrazzin. Walid naħseb ikun dispost jiffirma l-kotba għal min għandu l-kotba miegħu u hemm xi kotba wkoll fejn is-Sur Mizzi. U mill-ġdid nirringrazzjakom talli ġejtu u nistiedinkom biex. U ħajr ukoll lill-Akkademja għax. Iva, u l-Akkademja, skużani Dr. Galea, insejt l-Akkademja, u ħajr lil kulħadd talli ġejtu. bi ħġarkom għal din is-serata. Nixtieq nagħmel ringrazzjamenti żgħir l-ewwel nett lill-Akkademja, lil Mark, lil Adrian, lilkom ilkoll, ma nafx min iktar ħa sehem f'din l-attività. Nixtieq nagħmel ringrazzjament kbir, qed nara quddiemi Joseph Mizzi, il-pubblikatur tiegħi li speċi dejjem emmen fija u dejjem ibbakkjani u L-speċi. Dejjem qalli l-speċi li jogħġob lilek jogħġob lili u li jogħġob lili ovvjament nixtieq li jogħġob lilu. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Marco Galea li kien li għamilli kumpanija mill-isbaħ f'dawn il-ftit ġranet f'Brussell. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil Bettina qiegħda warajh li qagħdet titla' miegħi Brussell biex taċċerta ruħha li l-ispeċi ma jonqosni xejn u jiena naħseb li f'Brussell terġa' lqajt ma' Alex Fillaġera, ma' Loren Vella, ma' Pierre Mejla, ma' Ġużi Stanjo, l-ispeċi Kien hemm qisu, qisu Malta kollha, kien hemm qisu Malta tifraħ bija. Jiena naħseb li, li apparti li jiena naf inħarbex, naħseb li Malta qatt mhux qatt timxi bil-preferenzi miegħi. Nirringrazzja lil Malta ħafna.